Essalowmalikim hormatly ildeşler, men žurnalist Allamyrat Rahymow, bu gün iki müň ýigrimi ikinji ýylyň on ýedinji awgusty, Azat Türkmen kanalymyzyň nobatdaky gepleşigine başlaýarys. Hormatly ildeşler, görşüňiz ýaly men bu gezekki gepleşigi Türkmen-Türk terror hyzmatdaşlygy diýip atlandyrdym. Näme üçin? Sebäbi şu Türkiýede ýaşaýan biziň indi ýüz müňlerçe raýatlarymyzyň başdan geçirýän, soňky döwürlerde başdan geçirýän kynçylyklar bilen baglanyşykly wakalary analizleýän, seljerýän welin, Türkmenistan bilen Türkiýäň arasyndaky gatnaşyklary terror hyzmatdaşlygy diýip atlandyrmakdan başga bir laýyk at tapaňok. Terror diýmek näme? Umuman, terror diýmek kimdir biriniň zorluk çäresini ulanyp nämedir bir zada mejbur etmegi bolýar. Indi Türkmenistanyň raýatlarynyň şu günki gün şu Türkiýede ýaşap ýören raýatlarynyň başdan geçirýän kynçylyklaryny şol ýaňky kesgitleme bilen kesgitlemekden başga hiç bir kybapdaş zat görýäňizmi? Menä göremok. Şoň üçin şu günki ýagdaý indi Türkmenistanyň ýüz müňlerçe raýatyny, raýatynyň başdan geçirýän şu günki kynçylyklaryny, şu günki şolaň düşen ýagdaýyny bir terror metodyny ulanmak diýip atlandyrmaga mejbur bolýan. Şu terrorizm hem terror çäresini analizleýäňde, şoň kesgitlemesini analizleýäňde, şo gelip çykýar, Türkmenistanyň raýatlarynyň şu günki başdan geçirýän ýagdaýy, şolara garşy ulanylýan çäreler terror çäresi bolup çykýar adamlar. Ine ýönekeý mysal. Dek düýn, edil geçen ýylyň birinji awgustynda bolan waka ýaly bir waka boldy. Bilşiňiz ýaly, geçen ýylyň birinji awgustynda biziň Türkiýede ýaşaýan raýat aktiwistlerimizden käbirleri şo taýda ýygnanyp, özleriniň bir nägileliklerini mälim etjek boldular. O nägileliklerem siz bilýäňiz näme bilen baglanyşykly. Ýollaryň ýapylmagy, pasport meselesi, adamlaryň Türkmenistanyň içine hem daşyna pul ugratmak meselesi, bir giden meseleler bar. Şolar ýaly meseleleri gozgamak üçin biziň raýatlarymyzyň bir kiçijik bir topary Şu Istanbuldaky Türkmenistanyň konsullygynyň ýanyna baranlarynda şoňa garşy hakyna tutulan, şoňa ýörite gurnalyp taýýarlanyp goýlan adamlar şu biziň aktiwistlerimize garşy terror metodyny ulandylar. Ýagny urup ýençdiler. Olaňam käbirleriniň kimdir kimlerdiklerem anyklanyldy. Tenlerine şikes ýeten biziň raýatlarymyz ýörite hassahana baryp Poliklinika baryp şonam sud etdiler özlerine şolar ýaly terror çäresiniň zorlugynyň ulanylandygyny, tenlerine şikes salnandygyny sud etdiler. Bul iş ýörite adwokat tutulybam Türkiýäň prokuraturasyna geçirildi. Türkiýäň prokuraturasam ony indi suda çekmeli şol adamlary öz derňew işlerini geçirip. Suwda-da geçirdik diýdiler. Ýöne şu wagta çenli şol adamlaryň hiç birine çäre görülmedi. Hiç birine çäre görülmedi. Subut edilen zat. Diýmek oňunda bu aňyrsynda ýene kim durýar? Diňe bir Türkmenistanyň häkimiýetleri däl, Türkmenistanyň diplomatik edarasynyň işgärleri däl, Türkiýäň häkimiýetleri durýar. Türkiýäň Kanun goraýjy organlary diýilýän kanun gorana olar, olar diktator režiminiň bähbidini goraýar, ýöne kanun goraýjy diýlen ady göterýär. Emma hereket edenlerinde olar näme edýär? Terrorçylaň hem terrorçylyk metodlaryny ulanýan, ulanýan haramzadalaň arkasyny tutup, şolaň jenaýatçylygyny bassyr-ýussyr edýär. Diýmek bular, beý diýmek näme diýmek? Diýmek şol Türkiýäň öz organlaram terrorçylyk işine hemaýat bermek bilen terrorçylaryň hemaýatçylaryna öwrülýär. Terrorçylaryň hemaýatçylary diýlen ýörite kategoriýa bar jenaýat kodekslerinde. Biraz terrorçylar bar, biram terrorçylyga hemaýat edýänler bar. Şolaryň ikisi hem deň hatarda diýlen ýaly jogap bermeli, jogapkärçilik çekýärler, jenaýat jogapkärçiligine çekilmeli adamlar ýa-da şahsyýetler şolar. Kim şoňa dahylly bolsa. Olaryň kimlerdiklerini biz görüp otyrys. Şonuň üçin hem şu hyzmatdaşlygy, şular ýaly hyzmatdaşlygy Terror hyzmatdaşlygy diýip atlandyrmakdan başga hiç hili kesgitleme ýok. Şoňa gabat gelip dur, şoňa laýyk gelip dur şolaň hyzmatdaşlygy. Indi ýaňy men başlamda aýtdym-da, şol geçen ýylyň birinji awgustynda bolan ýaly waka düýn boldy diýdim. On altynjy awgustda ine dek düýn boldy. Näme boldy? Ine geliň şondan başlalyň. Bilşiňiz ýaly, ine, soňky döwürlerde biziň köp raýatlarymyz yzygiderli ýagdaýda diýen ýaly Ystambulyň aeroportuna çykyp, ýurda gitjek bolýarlar. Öz seslerini ýurduň häkimiýetlerine eşitdirjek bolýarlar. Her hili ýollar bilen. Otaýbam dip ýanky konsullygyň işgärlerim baryp şo zatlaram görüp dur. Ýöne kimler gidýär? Setanda-seýranda çarter uçary gelýär, oňa-da kimler mündürilýär, kim para töläp öňünden şol Türkmenistanyň diplomatlaryna ara durarlygyň üsti bilen ýa-da gönden-göni kim para berip bilen bolsa, şolara bilet berilýär, şolar hem ýurda gidýär. Şu aradurarlary tapyp bilmedik bolsaň, ýa-da şolara şol bilede ýeter ýaly puluň ýok bolsa, onda seň gideňok. Onam görüp dur, adamlar görüp durlar. Baryp öz gözleri bilen görüp durlar. Ýörite saýlanan adamlar, ýörite kim tölän bolsa, puluny şo tölän bolsa, özem ol bilediň bahasy däl adamlar. Bilediň bahasy däl. Bilediň bahasyndan näçe etse köp tölemeli pul. Olam para. Şony tölemeseň gidip bileňok. O görgüli adamlar hem baryp şo taýda seslerini eşitdirjek bolýarlar. Olaň sesini eşitýär bular. Ýöne bular sesini eşidip adamlara rehim etjek adamlarmy? Ýok. Sebäbi bular terrorçylar. Terroristde olar ýaly adamçylyk duýgusy bolmaýar. Terroristde diňe güýç ulanyp zorluk çäresini bolup özüne bähbit gazanmak tendensiýasy bar. Olaň bähbidi näme? Öz kiseleri. Öz haram nebisleri Şeýlelikde, ahyr soňy şu yzygiderli geçirilip durulan çäre Türkiýäň käbir habar serişdeleriniň ünsüni çekdi. Ýene-ýene üns beriň, şo taýyp barýan biziň raýatlarymyzdan Ýaňky käbir habar serişdeleri Türkiýäň habar serişdeleri baryp, habar kanallary da, täzelikler kanallary, ýaly kanallar baryp, şolardan interwýu alýarlar biziň raýatlarymyzdan. Ýöne şolar Türkiýäň döwlet telekanallarynyň habarçylary däl. Indi serediň, şu taýdan da görgüli biziň raýatlarymyz ahyrsoňy ýüzlerini açyp, interwýu berip durlar. Şo Türkiýäň žurnalistlerine. Ýöne şu şulardan şu interwýu alyp duran žurnalistler Türkiýäň döwlet habar agentlikleriniň ýa telewideniýeleriniň žurnalistleri däl. Bular kiçijik bir ýöne e, YouTube kanallarynyň habarçylary. Şolar baryp şu görgüller indi interwýu uradylar. Ene ýaň ýakynda geçen hepde Şo bir birki sany telekanaly şo şu YouTube kanalynyň jurnalistleri baryp şulardan ýene biziň serediňne biziň raýatlarymyz ahyr soň ýüzlerini açyp indi açyk aýdyp otyrlar. Şu taýda näme diýýärler şu şol raýatlar. Şol öz dertlerini aýdýarlar. Bar islegimiz näme diýýär? Ýurdumyza barmak, öz dogan garyndaşlarymyza gowuşmak, öz çagalarymyza gowuşmak. Biziň başga arzuwymyz ýok. Biziň hem hakymyz bar diýýärler kanun boýunça. Ýöne şoňa mümkinçilik berenok diýip tutýarlar görgüliler, ine serediň ine şu taýda. Ýüzlerini açyp, açyk aýdyp otyrlar görgüliler, indi ahyrsoňy. Mundan ozal gorkan bolsalar, indi bilaň sabyr käseleri doldular, doldur, doldy bilaň sabyr käsesi. Dogry edýärler, öňden biz bäri aýdyp gelýäris. Şeýdiň, ýüzüňizi açyň-da, arkaýyn aýdyň siz hiç hili kanuny bozaňzok, edýän talabyňyz bikanun zat däl. Edýän talabyňyz konstitusiýada berkidilen hukuklaryňyz siziň, ýurtdan erkin çykmaga-da hakyňyz bar, ýurda erkin dolanyp gelmäge-de hakyňyz bar. Şoňa-da Türkmenistanyň ýagny döwletiň öz hökümeti şert döretmeli. Siziň girmegiňize hem çykmagyňyza şert döretmeli. Siz o taýyp emedekläp barmaly däl. Siz o taýyp eşege minibem ýa ata minip barmaly däl. Siz o taýy döwlet tarapyndan döredilen şertlerden, ýagny ýolagçy uçarlaryndan peýdalanyp barmaly. Şol hem Türkmenistanyň hökümetiniň borjy bütin dünýäň hökümetleri şol borçlaryny ýerine ýetirip otyrlar, diňe Türkmenistanyň hökümeti şony ýerine ýetirenok. Siz hem şony talap edýäňiz, şony hem talap etmeli. Indi şoň üçin size şular çäre görjek bolsa, görsünler. Onda biz bu goky hasam ulaltmaly. Ýöne görüp bilmeýärler. Indi düýn şular ýaly şo çekilip ýörlen ejiri, adamlaryň derdini hat üsti bilen Türkmenistanyň prezidentine ýetirmek üçin şol Istanbulda ýaşaýan aktiwistlerimiziň kiçiräk bir topary Istanbuldaky Türkmenistanyň konsullygynyň ýanyna baryp Şol haty ilki kameraň öňünde özleri birek-birege şeýdip wideo alyp, ilki şo hatyň tekstini kamerada okadylar. Onam näme üçin okadylar? Şony internetde ýerleşdirmek üçin. Ynha biz geldik. Özem ol bir demonstrasiýa däl adamlar. Protestem däl. Olar näme etdiler? Konsullygyň howlusynyň daşynda, Türkiýäň öz territoriýasynda durup, şu haty okadylar, ýoluň gyrasynda, hiç kime päsgelçilik döretmän, ýoluň gyrasynda durup, şony ýöne haty okadylar. Olaň elinde plakatam ýok, transparantam ýok, lozungam ýok, hiç zadam ýok. Ol protest däl, demonstrasiýa-da däl. Oň üçin hiç hili rugsadam gerek däl, oň üçin kimdir birine duýdurmagam gerek däl. Sen ýöne barýaň, ýoluň gyrasy bilen barýaň, durýaň-da, Birine özüňe wideony aldy, aldyrýaň ha men şu taýda wideo aldýa, men şu hat okajak diýýäň ha, o seň tanşyňam seň bilen baran seň joraň, dostuňam seni wideo alýa, senem durup şu kameraň öňünde ýöne hat okaýaň. Men häzir şu taýda daşaryk çykyp bir ýoluň gyrasynda durup hat okasam bir kimdir biri birem şony kamera alsa, men kanun bozamok. Hiç bir döwletde kanun bozamok. Hatda Türkmenistanyň içine barybam şony şeý etsem men Türkmenistanyň kanunyny bozamok, hiç bir kanun şony gadagan edenok, ýoluň gyrasynda durup hat okamaklyk, onam özüňi ýazdyrmaklyk wideo hiç bir döwletde, hiç bir döwletde hatda iň bir diktator döwletleriniňem kanunlarynda şo gadagan edilenok. Emma bular näme edýär? Türkiýäň polisiýasy şoňa ýol bermejek bolup her zat edýär. Üstesine-de, Türkmenistanyň konsullyk edaralarynyň işgärleri ýene terror çärelerini ulanyp, öz ýüzlerini görkezdiler. Ine serediň-de, şu taýdan hem biziň ýaňky şo gürrüňini edýän raýatlarymyz ine şu taýda ýoluň gyrasynda dur. Bular aňyrsynda ana howly. Ine bu aňyrsyndaky bina-da konsullygyň binasy. Bular howlyň daşynda durlar. Ýoluň gyrasynda durlar. Geçýän ulaglara, geçýän adamlara päsgel bermän. Ine ellerinde-de hat bar. Ine şu taýdaky duran ine käbir ildeşlerimiz ine şu wideony alyp durana Dürsoltan Taganowa. Ine bu taýdaky bu gapdaldaky, bu sag tarapdaky ýaşuly türkiýeli ynsan hukuklaryny goraýjy aktiwistleriň biri, bu guramalaryň ýolbaşçysy, goşa ýolbaşçylarynyň biri. Ine bu tarapdaky gök köýnekli hem şoň kärdeşi. Ine hat okap duran illeşimiz hem e, aktiwistlerden biri Stambuldaky Atamrat Saparow. Oň gapdalynda sag tarapynda, oň sag tarapynda ýene bir aktiwistimiz Ahmet Rahmanow. Bulaň aňyr ýanynda ýene bir aktiwistlerimizden biri Zarina Akjamowa. Ine bu garada Bu garada ine bizden çep tarapda bolýar ýaňky hatokap duran ýigidimiziň hem sag tarapynda bolýar. Bulam ina Türkmenistan halk hereket diýilýän biziň raýat jemgyýetimiziň ýolbaşçylaryndan biri Rozymyrat Gurbandurdyýew, Mollum aga diýýäs muňa. Ine bu taýda ýene bir aktiwistlerimizden biri Arslan. Ine şular durup, ýöne hat okaýarlar. Hatda näme hatyň mazmuny nämeden ybarat? Şu ýaňky aýdylan zatlar. Türkmenistanyň Türkiýede ýaşap ýören ýüz müňlerçe, ýagny bir milliona golaý raýatynyň Türkmenistana girip-çykmaklaryna ýol açyň diýýär. Türkmenistanyň köne pasportyny göterýän raýatlarymyzyň şo pasportlaryny arkaýyn Türkmenistanyň içine girip çalşyrmaklaryna ýol beriň. Ýa Türkmenistanyň daşynda galjak, şo pasportlary göterip ýören daşynda galjak raýatlarymyzyň pasportlaryny Konsullygyň ýa işli ilçihanaň üsti bilen täzeläp beriň. Ine şular ýaly zatlar. Elementar zatlar kanun tarapyndan. Indi şu haty okap otyrkada, bular şu tada haty okap, wideo alýarlar. Soň maksatlary näme? Şu haty şol howlyň içine girä etdiň. O taýda okap durmak däl, göni baryp, haty şu diplomatik edaraň işgärlerine gowşurmak. Şuny prezidente ýetiriň diýip, hatam Türkmenistanyň prezidenti üçin niýetlenen şoňa ýüzlenme. Indi onsoň şular hat okap bolýar. Hat okap bolansoň ine bu e, türkiýeli ynsan hukuklaryny goraýjy guramaň ýolbaşçysy olam öz pikirini aýdyp dur şu taýda. Onsoň näme bolýar? Howlyň daşynda dur adamlar serediň. Şoň ýanynda şu konsullygy goraýan polisiýa işgäri, özem Türkiýäň polisiýa edarasynyň işgäri gelip, dargaň diýýär, siziň diýýär şu taýda durup gürrüň etmäge hakyňyz ýok diýýär. Bularam aýdýar, mine şu öňde duran ine şul aýal bar, ine şu taýda peýda boldy. Şul aýal biziň aktiwistlerimiziň adwokaty. Özem garaşsyz. Türkiýäň garaşsyz adwokatlar edarasynyň ýolbaşçylaryndan biri şu. Adam gülden sönmez, ine şul aýal. Bulam aýdýar, ýaňkyny polisiýa gelýär, üns beriň. Şular ýöne gürläp durlar, kameraň öňünde, ýoluňam gyrasynda. Welin polisiýa gelýär-de, häzir dargaň diýýär, siziň diýýär hakyňyz ýok şu taýda. Adwokadam aýdýar, o nähili hakymyz ýok. Hakymyz bar diýýär, biz ýoluň gyrasynda durup, ýöne gürrüň edip durus. Ine, serediň, ine, polisiýa işgäri gelýär-de, özem jaň edip dur, kimdir birine habar berip dur. Şutaýda diýen-hä, raýatlaryň bir topary üýşüp dur diýip. Ine, adwokat düşündirýär buňa. Hakymyz bar diýýär. Türkiýäň kanunyna görä, Biz hiç kime päsgeller özlerem el çarpýarlar serediň. Buň gepini diňlemejek bolup el çarpýarlar. Dogry edýärler. Hakyndan çykýarlar gepini diňlemän. Indi serediň. Inede ýaňky konsullygyň e, gapysy Howlusynyň gapysy. Bular indi gürledeler, kameranyň öňünde gürlediler. Hiç kime päsgel bermän, ellerinde serediň. Hiç il plakat ýokdur. Eliňde plakat bolmasa, hiç hili syýasy çagyryş etmeseň, bul protest aksiýasy bolanokby, demonstrasiýada bolanokby. Ýöne adamlar gelip hat okadylar kameraň öňünde. Hiç kime-de päsgel berenoklar. Indi bular näme edýä? Hat okap boldular, öz pikirlerini aýtdylar kameraň öňünde. Indi bular şol howla girip, Şu konsullygyň işgärlerine şo haty gowşuryp, şuny prezidente ýetiriň diýip haýyş etmekçi. Hä, şo maksat bilen ine bular howla girip barýarlar. Indi şu taýda wideo kesilýär. Bular howla girensoň, bular, bular wideony alanoklaram. Ýöne indi serediň, şondan soň näme bolýar? Şondan soň şular girenden soň, girip indi haty gowşurjak bolýarlar, onuň bu hatlaryny hiç kim alanok. Hatlaryny diplomatik edaranyň işgär, ýaňky edaraň işgärleriň hiç biri alanok. Özlerem eýýäm taýýarlyk görüpdirler. Ýaňky polisiýa işgäri şo haramzada jaň edip, şoň içine habar berýä. Ynha bular häzir barjak bolýa diýip, hamala bir jenaýat etjek bolýan ýaly. Özem Türkiýäň-how, Türkiýäň polisiýasy aýdýa. Şolara duýdurýa, ynha taýýarlanyň diýip. Hamala bir şular baryp, Şo edarany zabt edip aljak bolýan ýaly, bir nähilidir bir jenaýatçylykly iş etjek bolýan ýaly duýduryş berýär. Özüm görüp otyr şular häzir şo haty ýöne baryp şo kagyzjygy gowşuryp gaýtjak bolýar. Oň içindäki nedaraň işgärlerem näme edýär? Hamala bir ullakan bir ýaragly duşmana taýýarlyk gören ýaly taýýarlyk görüpdirler. Ýörite strategiýa işläp düzüpdirler. Ýagny şo binaň arka tarapyndaky ýagny işgärleriň özi üçin niýetlenen gapydan çykyp, Şulara hüjüm etmek hem ýençmek şulary. Indi özüňiz pikir edip görüň. Şol adamdan günäsi nämendi? Bardy edara bolýanda sen e, konsullugyna, işçi ilçihana gelipdir. Aglap atam öz raýatlaryň beýlekilerin hem iki sany insan hukuklaryny goraýjy e, Türkiýäň ýa guramasynyň işgärleri Birem adwokat. Adwokat, resmi ýurist, adwokat, şolaň hukugyny goraýan aýal. Şolaň ýany bilen baryň. Şolary bir aýylganç bir howply duşman hökmünde bular kabul edip, näme edýä? Indi bular men dek düýn birnäçesi bilen gürleşdim, hemme bolan wakalary jikme-jik men ýörite şuny anal izledim. Şolaň her biri bilen gürleşip. Indi bular näme edýär? Bardyk diýýär, gapyny kakdyk, açdylar gapyny, haty berjek bolýar, almadylar. Hormatly prezidentimize hat ýazdyk şu haty. Aýn tek duruň diýdiler de diýýär, gapyny ýapdylar. Aý bizem garaşyp durus ýa näme bolar? Aý çykarlar haty alarlar diýip. Owarmana diýýär, beýle tarapyndan Şol binaň böwründen edaraň işgärleri üçin niýetlenen gapydan diýýär, birnäçe ýaş oglanlar çykdy diýýär. Daýaw-daýaw, indi şo taýdan şoň işgärleri hem taýýarlanyp durupdyrlar. On töweregi adam çykdy diýdi, çykdy diýýär. Gapdalymyza geldi-de diýýär, garaşyp durlar, sebäbi howlyň içinde başga-da adamlar bar. Kimdir biriniň diýýär, görkezmesine, komandasyna garaşýan ýaly durlar diýýär. Bizem diýýär, geň gördük, hany bular çykdylar welin, näme hatymyzy alanoklar diýip. Oňar manyda diýýär, konsulyň özi çykdy diýýär, hemem şol Merdan Mustakow diýip şoň kömekçisi bar haramzada. Öňden bäri ady tanalýar. Şo çykdy-da diýýär, barmagyn çöm boldup diýýär, kime hüjüm etmelidigini görkezip başlady diýýär. Ana şol, şol, şol hewä gapdalymyzda başga-da adamlar bar diýýär-de. Şo eýlekilere hüjüm etmän, şo im ala edip, ala öle diýýär, şo bizi üýşüp baran adamlaň, şo aktiwistleriň kimdigini öz barmagy bilen görkezdi. Olaram ýaňky ýaş oglanlaram hüjüm edip, ýenjip başladylar diýýär. Ondan şolaň biri hatda ele geýilýän kastet, demir kastet ulanyp, aktiwistleriň biriniň edil burnuny urýar. Ina ol oglan hem neştaýda görüp dursuňyz. Ina bu oglan şu ýanky hata gap duran Atamra Saparow. Ina bu görgüliň ýüzüni nädipdirler. Şuny urana Merdan Mustakow şol. Konsulyň kömekçisi. Şolaňam ýadynda galan, serediň bir maňlaýyny çapypdyr şoň bilen. Şu indi terror akty dämi adamlar? Özüňiz baha beriň. Şul adamlar ýöne şu hatymyzy alyň diýip kagyz bilen barýarlar. Şo seň bir iň bir baryp ýatan akmak bolanda, nadan bir diplomat bolanda-da bolýar, sen dünýä garaýşyň dar diýeli. Ýöne sen daşary ýurduň diplomatik edarasyny işläp ýören bolsaň, diýmek sen Düýn doglup şu gün gelen närsiň-ä dünýä? Ýa şo edaraň içinde düýn doglup şu gün gelen närsiň-ä birajyk görensiň-ä dünýäni? Birazjyk diplomatik edaralaň nähili işleýändiginem görensiň-ä telewizorda görensiň, birinden eşidensiň nähiliräk işleýärler. Iň bolmanda bir şolary öýkündiribrägem ynha näme etsek bolarka diýip oturyp pikirlenmelidiň-ä. A gowy bolýa şu at şu haty alalyň-da bulary kowup goýbereliň soň haty zibile musora oklap göre goýbereliň diýip maslahatlaşyp şonam edibilýäňä sen. Şonam edibilýäňä. Ýöne şu baran aktiwistleriň gözüni boýamak üçin ýöne şolary yzlaryna ugradyp goýbermek üçin bir parahatçylyk bilen arkaýynçylyk bilen bolýa arkaýyn gidiberiň ine hatyňyzy aldyk hatyňyzy ugradarys diýde ýalan sözle-de ugradyp goýber. Ýok bular on edenok. Bular on edenok. Şu gelen hatyň özüne Bir ullakan bir howply bir zat hökmünde. Indi şondan hem goranmaly, onam nädip goranmaly? Hüjüm edip goranmaly. Olar şu haty getirenleri ýenjip goranmaly. Gaýdyp gelmez ýaly etmeli. Bular şoň strategiýasyny düzýärler. Şu konsullygyň içinde oturyp. Şular barýançalar, baran soňlar hem garaşyp durkalar, oturyp ýaňkyň pikirini edenoklar, geliň şu haty alyp dynk goýberelim diýenoklar bular. Ýok, şu haty alyp getirenlere jeza beriliň diýerler. Indi bu konsullyk bolanokda ceza beriliş edarasy bolýar. Özüm nähili ceza beriş? Nähili metod ulanyp? Terror metodyny ulanyp. Gaýdyp gelmez ýaly etmeli, adamlar gorkuzmaly. Şu nämäni görkezýär? Şu Türkmenistanyň hökümet işgärleriniň mentalitetini görkezýär. Mentalitetini görkezýär. Bize näme etsegem bolýar. Bize şul adamlaryň hat getirmäge-de haky ýok diýip düşünýär. Şolaryň beýnisinde şo adamlar. Şoňa üns beriň. Şul adamlaň hat getirmäge-de haky ýok. Bizem şolaň hatyny getiren hatyny almaga borçly däl. Bolýa borçly däl bolsaň onda oturyber hatam. Ýok olar oň bilenem çäklenenok. Indi näme etmeli? Gaýdyp gelmez ýaly etmeli şolar. Nädip? Ýençmeli. Maňlaýlaryny ýarmaly eliňe kastiýet geýip. Şonam etdiler. Indi serediň, bu bile çäklenenok. Şol işiň arasyna ýaňky polisiýa gelýär. Birinjiden-ä şol türk ýaňky konsullygy goraýan ýerli polisiýa işgärleri bar, iki sanysy gelip, şolar ýenjilip durka şoňa şaýat bolup durlar. Şol işe goşulyşanoklar. Şony hatda konsullygyň işgärlerini hüjüm edip duran adamlary saklajagam bolmandyrlar. Keseden syn edip durýarlar. Soňam indi bular gara gan bolup şo taýda ýenjilip üstesine ýaňky haramzadalar biziň aýal-gyzlarymyzam depýärler. Zarine Ahtýamowany depýärler. O Dürsoltanyň içine depipdirler. Urup ýere ýykypdyrlar. Özem şony edenem edenden birem gönden göni Dürsoltany şolar ýaly çäre görenden birem şo ýaňky diýilýän Merdan Mustakow. Indi boljak iş bolýar, bulary ýençýärler, bu görgüliler howludan çykýar welin, şol aralykda ýene-de ýöriteçe çagyrylan polisiýa edarasynyň, ýerli polisiýa edarasynyň işgärleri gelýär. Ýedi-sekiz sany işgär gelýär. Olaram şaýat bolýar. Ganyny sarkdyryp duran ýaňky aktiwistimiz Atamyrat Saparowyň hem bu halynam görýärler şoňlaryň ýenjilenini. Bularam aýt, ýene konsullygyň işgärleri biz şeýtdiler, çäre görüň diýýär. Indi olaryň borjy näme? Dessine protokol düzmeli. Dessine protokol düzmeli. Şo ýerli şaýatlary, howlyň içinde bir giden şaýatlar bar. Elli-altmyş töwerek adam dur diýýär bizi görüp şo zatlary. Şolardanam sen görkezme almaly, şu hakykatdanam şeýle boldumy? Sebäbi olar keseki neýtral şaýatlar. Olar taýar tarap göýlik etmäge olaň hem haky ýok sebäbi olar ol uruşa gatnaşanoklar. Ýöne şolar hem çekip şo taýda bir giden adamlardan sen dessine şaýatlyk görkezmesini alyp bilýäň. Bular ony edenoklar. Bular ony edenoklar. Bular näme et, ýene näme et, edi geçen ýylky bolşy ýaly şony indi basdyr ýetdir etmeli. Üstesine şu aktiwistleriň özlerini şo tak barandan özlerini jenaýatçylyga çekjek bolarlar. Ýene-de Konsullygyň işgärleri bulara terrorçylyk et, ýa-da terrorçylar hökmünde bulary jenaýatçylyga çekdirjek bolýar. Şeýlelikde, şu ýenjilenden iki sanysyny ýaňky e, Atamyrat Saparow bilen Dür Soltany bular ýanlary bilen akydýarlar. Ellerinden tutup ýaňky polisiýa işgärleri, ýerli edara. Bulaň yzy bilenem ýaňky adwokatlar bar, ýansan hukuklaryny, hä, ýaňky ynsan hukuklaryny goraýjy türk aktiwistlerindenem birini äkidýärler, zor bilen elinden tutup. Indi şolara jeza çäre görjek bolýarlar, baryp protokol düzüp. Adwokatam barýanda, üstesine-de adwokatyň şo taýda bir uly eden işi bar, şo Gülden Sönmez diýlen ýaňky aýalyň. Hemme adwokatlary aýaga galdyrýar, öz tanyş-bilişlerini jaň edip. Olaram içeri işler ministrligine çykýarlar dessine. Şo şo taýda şolaň maňlaýynyň getiren zady biziň aktiwistlerimiziň şolaň ýanynda şo adwokatyň bolandygy. Bolmasa bular ýene-de geçen ýylky edişleri ýaly dessine kamera asaraldy, salardylar. Şony alyp çykdy şo adwokat. Alyp çykdy, diňe bir alyp çykmak bilen çäklenmedi, indi ýyny diňläň. Jaň edip adwokat içeri işler ministrligine ýokardan görkezme gelýär. Duýduryş gelýär. Olaň günäsi ýok diýip, siz günäsiz adamlary beýdip siziň neme saklamaga hakyňyz ýok diýip. Kimden geleni belli däl, ýöne ýokarky, ýöne ýokary wezipeli işgärlerden birinden gelýär. Şoň üçin bulary goýbermäge mejbur bolýarlar. Ýöne şol ýerli polisiýa edarasynyň işgäri, işgärleri protokol düzmekligiň ýerine şu hakyky jenaýatçylaryň hem eden işini şo taýda hasaba almagyň ýerine şony edenoklar. Üstesine indi şol ýaňky ýerli polisiýa edarasyna barmazdan ozal bular näme edýär ýaňky urlan we esasy ejir çeken Atamyrat Saparow poliklinika bar ertýärler Atamyrat Saparowy. Poliklinikada-da bul adamda hiç hili şikes ýok diýip diagnoz goýýarlar. Serediň ýüzünden gan akyp dur, maňlaýy çapylgy. Ýöne şo taýda serediň Şu ýerli poliklinikaň lukmanam şu taýda şu Türkmenistanyň konsullygy bilen baglanyşyklydygyny şu wakaň görüp, şonam eşdip, şu taýda şol lukmanam şoň üstüni basdyryp üstüni etjek bolýar şu terrorçylygyň. Soň ýaňky haty alyp okaýanlar welin biziň aktiwistlerimiz Şu adamda hiç hili şu adamyň bedeninde hiç hili kemçilik ýok, hiç hili şikes ýok, hiç hili zorluk alamatlary ýok diýip diagnoz goýupdyrlar. Ýüzünden gan akyp duran adama şolar ýaly diagnoz goýýarlar. Indi özüňiz göz öňüne getiriň, men näme üçin Türkiýäň häkimiýetlerini terror hyzmatdaşlygy indi edýär diýip atlandyrýan. Hatda görýäňizmi, poliklinikaň işgärlerine çenli şolar ýaly terrorçylygyň üstüni basdyr-ýusdyr etmek işine gatnaşýarlar. Soň bular näme diýýär, ýerli polisiýa Bu işe hiç hili baş galdyrmansoň, hiç hili protokol düzmänsoň, hakyky jenaýatçylara, terrorçylara çäre görmek barada hiç hili hereket etmänsoň, bular göni prokuratura barýar. Prokuratura barýar, ýaňky Çaglaýan etraby, etrabynyň Adalat saraýy diýip, ýaňky Adalat köşgi diýip bir edarasy bar bularyň. Şonuň içinde bularyň prokuraturasam bar, sudam şo taýda oturýar. Göni şo taýyk baryp, prokuratura görkezme berýärler. Hemme şaýatlyk görkezmelerini ol taýda ýazyp alýarlar, ýaňky prokuraturaň sülçüleri adwokata müezet etmeli işini edýär, soňam prokuratura bulary täzeden başga bir poliklinika ugradýarlar. Şo taýdan hem medisina barlagyndan geçdiler, öten agşam bolan zat. Öten agşam giçlige çenli şolaryň her biri ýaňky barlagdan geçip, hatda şo Zarine Ahtýamowaň ýany bilen baran kiçijik çagalaryna çenli ten şikesini alypdyrlar. Şo taýda şo görgüliler, şolaryň hem şo ulusy dört ýaşyja çagasy ýykylyp ten şikesini alypdyr şol basa-baslykda. Indi şu zatlary ýaňky adwokat şu taýda indi goýdurman diýip söz beripdir. Goýdurmalam däl. Bu taýda gaty uly skandal boldy. Adamlaň ýöne bir arzyny erteni üçin şular ýaly terror çäresi ulandy. Üstesine ýaňky aýdýardy-ýa indi, şol indi polis işgärleri üýşüp gelen ýagdaýynda-da, şo taýda şolaň gözüniň öňünde, ýedi-sekiz sany polis işgäriniň gözüniň öňünde şol ýaňky Merdan Mustakow diýilýän haramzada şu ýaňky adwokata el gatyp, şony itekläp, güýç ulanyp, zorluk çäresini ulanýar. Şonuň gözüniň öňünde. Adwokadam aýdýar. Sen näme edýäň? Sen bilýäň şu wagt sen kanuny bozup otyrsyň. Sen maňa elle girmäge hakyň ýok. Men Türkiýäň raýaty. Men saňa hiç zat etmedim. Senem gelip şu wagt men silte, maňa zorluk çäresini ulanýaň. Men seniň gözüňde ot ýakaryn diýip şu wagt diýýär. Ondan hem ýerli polisiýa işgärlerine ýüzlenýär. Olaram Polis işgärlerem hiç zat ýok ýaly seredip otyr diýýär. Ondan soň şo taýda ýaňky adwokat Gülden Sönmeziň şo polis işgärlerine aýdan bir sözi bar. Şony aýdýar, polis işgärlerine, bolýar, indi siz-ä Türkmenistanyň raýatlaryna bir hiç bir tal alga almaz bir jandar hökmünde garaýan bolsaňyz, men Türkiýäň raýaty, ynha siziň gözüňiziň öňünde ejir çekdim. Maňa güýç ulandy. Ine şul adam siziň gözüňiziň öňünde. Ýöne näme üçin meni goraňyzok? Siz näme üçin meni goraňyzok? Türkiýäň kanun goraýjy organynyň işgärleri bolup, näme üçin meni goraňyzok diýip sorag berenler, agyzlaryna suw alan ýaly bolup durlar diýýär ýaňkylar. Şu nämäni görkezýär adamlar? Nämäni görkezýär? Şu iki ýurduň ýokary derejedäki işgärleriniň arasynda. hem hökümet edaralarynyň arasynda, Içeri işler ministrliginiň derejesinde, Daşary işler ministrliginiň derejesinde terror hyzmatdaşlygy bar. Terror hyzmatdaşlygy bar. Şony etmäge ýol bermeli. Türkmenistanyň hökümetine, Türkmenistanyň ilçihanasyna, konsullygyna gezek gelende Şolaň öňüne böwet bolaýmaň, şolar näme etse etmäge haky bar diýilen şol. Şol diýilmedik bolsa, şo polisiýa işgärleri şeýdip durmazdy. Iň bolmanda bir zat diýerdiler, iň bolman, beýtme how diýerdiler. Şony diýip bilenokmy, diýmek ýokardan görkezme bar. Ýokardan görkezme bar şolarda. Şoň üçin şolar milt edip bilenoklar. Eger ýokardan görkezme bolmasa, şolar iň bolmanda öz bir Öz bir iň bolmanda mertebelerini goramak üçin diýerdiler şony. Öz wezipesini goramak üçin diýerdiler. Sebäbi şu gaýda kanun bozulup durka, zorluk çäresi ulanylyp durka, sen hem sesiňi çykarmasaň, sen wezipäňden gidip bilýäň. A bulara näme diýilýär? Sen wezipäňden gitmersiň. Şu zatlara göz ýum, biz arkaňda durýas diýlen güýç bar. O güýçler kimler? Hökümetiň güýçleri. Hökümetiň güýçleri bolmasa şon ýaly zat bolmaýar adam. Indi bu zat gönilige gutarmaz. Şoýanka adwokat örän tanymal adwokat Türkiýede, oňam arkasynda bir giden adwokatlar dur. Garaşsyz adwokatlaň jemgyýetiniň ýolbaşçylarynyň biri şol. Bular indi bu taýda goýmaz. Sebäbi bu konsullygyň haramzadalarynyň dişlerine et galdy geçen ýyl, çäre görülmedi. Türkmenistanyň raýatlarynyň üstünden depgilediler, edenlerini etdiler, mertebesini basgyladylar, ynha-da edýänimiz şu diýdiler geçen ýyl. Ýöne bu gezek Türkiýäň raýatlarynyň mertebesi basgylandy, Türkiýäň raýatlaryna el gatyldy, Türkiýäň raýatlaryna garşy terror, zorluk çäresi ulanyldy. Iki sany ynsan hukuklaryny goraýjy adama zorluk çäresi ulanyldy. Adwokata zorluk çäresi ulanyldy. Indi ertir, ýagny şu gün şol ýaňky medisina barlaglarynyň netijesine garaşylýar. Şoň netije hem prokuratura geçirilmeli, soňam suda geçirilmeli. Indi bu iş bu taýda durmaýar adam. Şoň üçin şu zatlardan çekinip durmaň adamlar. Şu waka nämäni görkezýär? Biz näçe agzymyzy ýumdugymyzça, näçe çydamlylyk etjek boldugymyzça biz şonça-da şol ýokardaky oturan haramzadalara hasam şu eden-etdidiklerini etmeklerine biz ýol berýäs, şolaň hasam gäbleriniň azmagyna, şolaň hasam zanny ýaman adamlara öwrülmeklerine biziň özümiz itergi berýäs. Olar nähili pikir edýär, olar nähili netije çykarýarlar? Hä, bize näme etsegem bolýar eken. Biz bundanam beter ederis diýip, size adam hökmünde-de, hatda haýwan hökmünde-de däl. Ol basylyp gidilýän ýöne bir palçyk, bir çöp hökmünde-de garanoklar. Şu ýaňky waka gatnaşan raýatlarymyzdan biri, Rozymyrat Gurbandurdyýew şu günki gün indi ogluny pasportyny, oglunyň pasportynyň möhletini doljak bolýar. Bunam bilýän ekenler konsullygyň işgärleri. Indi bir aýa ýakyn wagt bäri şol şoň ýaňky mugallym agaň ogludygy üçin şoň pasportyny uzaldyp berenoklar. Özlerem aýdypdyrlar, ogly barýar pasportyny uzaltmak üçin kämillik ýaşyna ýeten ogly. Kakaň gelsin diýerler. Bilýän ekenler. Şol oglanyň adyndan, familiýasyndan şoň kimiň ogludygyny bilýän ekenler. Näme üçin? Sebäbi ýaňky Rozymyrat Ýutubda çykyş edip tankyt edýär Türkmenistanyň häkimiýetleriniň alyp barýan adalatsyz syýasatyny. Şoň üçin indi bular näme edýär? Şondan ar almak üçin ýaňky oglunyň pasportynyň möhletini uzaldyp berenok. Indi oglunyň ýerine özi barýar. Ikimi üç gezek barypdyr. Ýöne ugrady, yzyma ugradyp otyrlar diýýär. Özlerem diýýär, ýaňzadybam aýdýarlar diýýär. Hä senmi? Entek sen gatnarsyň diýlen ýaly jogap berýärler diýýär. Ine bulaň edýän zady. Ine bulaň edýän zady. Hä, sen tankyt etdiňmi bir ýerde biziň, biziň syýasatymyzy? Özlerem bikanun syýasaty tankyt edilýär şolaň alyp barýan iş praktika. Hä sen tankyt etdiňmi? Ine görersiň, ine biz sen gözüňde ot ýakarys diýip edenlerini edýärler. Şoň üçin şu zada garşy köpçülikleýin bolup göreşmeli adamlar. Köpçülikleýin bolup, sebäbi iki-ýeke adam bolup etseň, ana olaň edýän zady. Şu iki-ýeke bolup etmeli däl-de, köpçülikleýin bolup etmeli. Şoň üçin şu zatlaryň özi belli bir derejede netije-de berýär adamlar. Indi sebäbi bir zada üns berip görüň, şol şu soňky geçirilen protest çärelerinden soň, şoň netijesinde indi ýakyn wagtlarda Türkmenistan bilen Türkiýäň arasynda howa gatnamlary ýygjap başlady, ýygjamlanyp başlajak diýip maglumat çykdy. Indi şu barada-da Türkmen News neşiri ýakynda şular ýaly bir maglumat berdi. Özleri men ha hakykatdan hem şol nemäni hem görkezýär şu taýda şu tertibini, howala ýaňky ýolagçy uçarlarynyň gatnaýyş tertibini. Şu taýdaky maglumata görä, 1-nji sentýabrdan başlap Türkiýäň howa türk howa ýollarynyň uçarlary bir taraplaýyn ýagdaýda, ýagny Istanbuldan, ýagny Türkiýeden Türkmenistana uçup başlajak özlerem şu taýdaky maglumata görä. Her gün bir uçar uçmaly, Istanbuldan Aşgabada çenli. Indi ol bilediň hem häzirki resmi bahasy ýene şu taýda şoň saýtynda şol maglumat dur eýýäm. Bilediň resmi bahasy häzirki kurs boýunça A bäş ýüz otuz sekiz dollar diýýär, arzan zat däl. Özem diňe bir taraplaýyn urda gör, ur görkezilipdir. Diňe Stambuldan Aşgabada uçýar. Yzyna näme üçin ol görkezilenok? Diýmek, onda bir taraplaýyn bolmaly, Türkmenistandan daşyna adamlary çykarjak dälmi, nämemi, ol düşünip bilän. Ýöne pandemiýadan öň şol uçar iki taraplaýyn ýagdaýda bilet alaňda, Ýagny Istanbul, Aşgabat, Aşgabat, Istanbula bilet alaňda üç ýüz elli dollar bolan bolsa bahasy häzir diňe bir tarapyna bäş ýüz otuz sekiz dollar alýarlar. Indi buň özem ýaňky bir parahorlugyň bir görnüşi bolup görünýär. Mundan daşary noýabrdan başlap Dubaýa hepdede dört gün howa gatnawlary ýagny ýolagçy uçarlary uçar gatnap başlamaly. Ýagny hepdäniň ikinji güni, dördünji güni, bäşinji güni hemem bazar güni. Indi şu zatlar nämäň netijesi? Indi biz garaşyk göreris indi. Bular häzir adamlary köşeşdirmek üçin ýöne şony goýdularmy? Ýöne beý diýseň hem eýýäm bilet satylyp dur. Resmi ýagdaýda ýaňky biletleriň bahasy bar. Sen Türkiýäň howa ýollaryna häzir e, eger şol uçurlaryň hemmesi eger dolmadyk bolsa, öňünden satylyp gutarylmadyk bolsa şol biletler, häzirden gyzyklanyp görüň, siz şony alyp bilýäňiz, alyp bilmeli. Häzirdenem bilet satylýan bolsa diýmek şol uçarlar hökman uçaýmaly. Özem ol Türkmenistanyň howa ýollarynyň uçarlary däl, Türkiýäň howa ýollary uçarlary hemem Dubaýyň howa ýollary uçarlary. Şuň nämäň netijesinde, näme üçin ala böle birden indi sentýabrdan hemem ýaňky noýabrdan başlap ýaňky uçarlar ýola goýulmaly edildi? Şol adamlar siziň şu Istanbulyň aeroportyna baryp tuzuran gohuňyzyň netijesi. Netije berýä şol. Netije berýän eken ana. Şu nämäni görkezýä ýene-de bir gezek? Iliň güýji siliň güýji diýilýä. Şo siziň ýüzüňizi açyp gepläp, şo taýdaky ýerli habarçylara-da beren gürrüňleriňiziň netijesi şol. Şony görkezýär. Şoň üçin şu işi hasam beter dowam etdirmeli adamlar. Yza ýol ýokdur. Indi Türkiýäň ýaňky biz aýtdyk alyp barýan syýasatyny terrorçylykly syýasat diýip atlandyrmakdan başga bir atlandyrmakdan başga şoňa bir at, laýyk at ýok diýdik. Şony görkezýän ýene bir wakalaryň biri bilşiňiz ýaly, şu ýylyň ýanwar aýynda Biziň garagalpagystanly türkmen aktiwistimiz Jumasapar Dädebaýew ogurlanyp gaçyldy Türkiýeden. Ogurlanyp gaçyldy adamlar. Şonam Türkiýäň çykarmaga haky ýokdy şony. Deportasiýa etmäge. Indi türk tarapy näme diýen bolýar? Biz bilmedik diýen bolýar. Şu günki gün şoň alnyp gidilendigini, nädip alnyp gidilendigini biziň habarymyz ýok diýlen ýaly jogap berýär migrasiýa gullugynyň işgärleri. O nähili habaryňyz ýok? Türkiýäň içinden bir adam çykarylýar. Alnyp gaçylýar Özbegistanyň ýörite gulluklary tarapyndan. Özem şoň Özbegistana ugradylmaly däldigi hakynda, şoň janyna howp abanýandygy hakynda Migrasiýa gullugynyň ýörite sudy karar çykardy iki müň ýigrimi birinji ýylyň ahyrynda. Şo kararyň nusgasy mende-de bar. Şo taýda gadagan edilýär. Şol Jumasapar Dädebaýew Özbegistana ugradylmaly däl, oň hukuklary bozular, Özbegistanda ynsan hukuklary bozulýar, bul adamam nähak yzarlanylýar, şoň üçin bul adam Türkiýede galdyrylmaly diýip ýörite karar bar. Şo karara garamazdan Türkiýäň hö häkimiýetleri, esasanam Migrasiýa gullugy, Serhet gullugy şular ýaly jenaýatçylyga ýol berdi. Terror jenaýatçylygy diýilýär. Güýç ulanyp adamy alyp gaçdylar. Indem oňa nähili aýyplama bildirilýär? Belli däl oňa nähili aýyplama bildirilýär. Oň suduna ilk-ä garyndaşlaryny gatnaşdyrmadylar. Ahyrsoňy birinji awgustda, ine şul ýylyň birinji awgustynda geçirilen nobatdaky sud diňlenişigine kakasyny gatnaşdyrdylar. Kakasynyň aýtmagyna görä-de, ogluna hem-ä separatizmi ýaňky jar etmekde, separatizm ideologiýasyny propaganda etmekde hemem ekstremizmde aýyplama bildirýärler diýýär. Kakasynyň aýtmagyna görä. Indi ýaňy-ýakynam geçen hepde 9-njy awgustda ýene-de kakasynyň aýtmagyna görä gutarnykly höküm çykarylypdyr. Ýöne şol jemleýji sud diňlenişigine kakasy goýberilmändir. Hiç bir dogan-garyndaşlarynyň hiç biri goýberilenok. Ine Özbegistanyň hem sud sistemasynyň ýagdaýy. Biriniň ogluna biriniň çagasyna höküm çykarylýar, ýöne şol höküm çykarylan şol çykarylýan hökümi diňlemäge-de, suduň diňlenişigine-de dogan garyndaşlarynyň hiç biri gatnaşdyrylanok. O nähili bol sud sistemasy bolýar aýol? Diňe adwokaty gatnaşdyrylýar. Ol adwokat diýilýän zadam siz özüňiz bilýäňiz. Diktator režimde Özbegistan, Türkmenistan ýaly diktator režimlerinde adwokatyňam oýnaýan roly ýöne bir oýunjak. Göz üçin ýöne oturdylýan bir gurjak ýaly bir zat. Tawy otuzypdyr şo taýda. Soňam sud jaň edenok, prokuratura jaň edenok, ýa adwokadam jaň edenok, ýaňky häkimiýet işgärleriniň biri Juma Saparyň kakasyna jaň edip, ony ogluňyza şular ýaly höküm çykaryldy, ýöne hiç ýerik ýaýradaýmaň, aýtmaň diýen. Olam ine bize ýetiriji şo habary. Ýöne entek hökümi şoň eline berlemändir. Henizem şoň kakasyna şol hökümiň nusgasy berilmändir. Bolmasa berilmeli. Şoňa görä, biz edil häzirki wagt, şu günki gün şoňa anyk nähimede aýyplama bildirilendiginem biz bilemzok. Terrorizmdemi, ekstremizmdemi, separatizmdemi, esasa şony separatizmde aýyplajak bolýarlar. Ýöne Garagalpagystanyň öz kanuny, türk, Özbegistanyň öz kanunyna görä, Garagalpagystan awtonom respublikasynyň islendik wagt öz ilatynyň islegine görä garaşsyz bolmaga, özbaşdak bolmaga haky bar. Şoňa kanuny hukugy bar diýlip berkidilen eken. Bizem ony ýakynda bilip galdyk. Diýmek, şol hakda Juma Sapar, Garagalpagystan Özbegistandan aýrylmaly diýip çagyryş edenem bolsa, şo bikanun çagyryş bolanok. Özbegistanyň öz Konstitusiýasy şol şol kanuny hukugy Garagalpagystan Awtonom Respublikasyna berkidipdir. Berkidilen. Şonam arada ýatyrjak boldular konstitusiýa üýtgetme girizip. Onam ýatyrtmadylar bilşiňiz ýaly Garagalpagystanyň ilaty aýaga galyp çykyp şol kanuny hukugymyzy elimizden almarsyň diýdi welin nätdi prezident Mirziýoýew özi ylgap bardy Garagalpagystanada ýok diýip adamlary köşeşdirdi size ýalan ýalňyş maglumat beripdirler biz ony etjek bolamzok diýip nätdi käkiläberendir. Ýa ýaplaberendir, adamlaryň öňünde, Garagyspak, Garagylpagystanyň ilatynyň öňünde. Diýmek, şoňa çagyryş etmäge-de seň hakyň bar. Garagylpagystanyň öz kanuny hukugy bar bolsa, hawa, biziň, biz şony isleýäs diýmäge hakyň bar. Juma Saparyň hem şo Garagylpagystanyň öz raýaty hökmünde şoňa çagyryş etmäge haky bar. Şonda aýyplamaga olaň haky ýok. Diýmek, indi olar onda aýyplaman başga bir zatda aýyplaýandyrlar. Üstesine-de indi bular näme etmeli? Boýun almaly. Özbegistanyň häkimiýetleri biz şony ugurlap gaçdyk diýip boýun almaly. Bular näme etjek bolýar? Şo Juma Saparyň öz dilinden şony dilhat aljak alýarlar. Men özüm geldim diýdirjek bolýarlar. Onam diýenok. Şo birinji awgustda elden çykşynda kakasy baranda göni sudýaň ýüzüne aýdypdyr. Siz meni ugurlap gaýtdyňyz. Siz terror metodyny ulandyňyz. Siz kanun bozduňyz, siz dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde jogap berersiňiz diýip aýdypdyr. Dogry aýdypdyr. Ine, şulam nämäni görkezýär? Şulam türk, ýa-ni Türkiýäniň häkimiýetleri bilen Özbegistanyň häkimiýetleriniň arasynda-da ýaňky ýaly terror hyzmatdaşlygynyň bardygyny görkezýär adamlar. Diňe bir Türkmenistan bilen däl. Ýöne biziň ene türkmen milletinden bolan raýatymyz ejir çekýär netijede. Ol Juma Sapar diňe bir öz Garagyrpakstanyň ilatynyň hukuga hukunyň aladasyny etmän bilşiňiz ýaly öz çykyşlarynda Türkmenistanyň bine biziň Türkmenistanyň halkynyň Türkmenistanyň raýatlarynyň aladasyny edip yzygiderli çykyş edip geldi. Biziň öz ýurdumyzyňam raýatlarynyň kanunynyň hukuklarynyň bozulmagyny gozgap geldi. Dünýä jemgyýetçiligine şony ýetirjek bolup alada edip geldi. Sebäbi Türkmenistana ol öz watany hökmünde garaýar. Öz watany hökmünde diňe Garagalpagystana däl, özi türkmen hökmünde Türkmenistany öz ata watany hökmünde garaýar. Şoň üçin hem biperwaý däl. Emma biziň adamlarymyzyň köpüsi Türkmenistanyň öz içinde doglup, Türkmenistanyň raýatlygyny göterip, şu Juma Saparyň alada edişi ýaly alada edenoklar. Iň bolmanda şoň üçin biz utanmaly. Indi şu taýda Türkmenistanyň häkimiýetleri üçin ýene bir duýduryş bar. Üns beriň, Türkmenistanyň raýatlarynyň soňky wagtlar gahar, gazap käsesi dolandyr. Şular ýöne ýere aeroporta çykanoklar, ýöne ýere indi adamlar dillenip başlamady. Şu size duýduryş Türkmenistanyň häkimiýetleri, prezident Serdar Berdimuhamedow, prezidentiň atasy Gurbanly Berdimuhamedow, şundan sapak alyň. Wagtynda sapalak almasaňyz, siziň başyňyza diňe şo ganojak diktatorlaryň gelen güni gelýär siziň başyňyza. Halkyňyzy diňläň wagtynda. Şoň alamatlaryny eýýäm siz duýmaly, eger duýmaýan bolsaňyz, onda siziň bedewagt, onda siziň bagtyňyzyň ýatdygy. Siziň onda şol hakykatdanam baryp ýatan kör körlügiňiz onda siz onda siz hakykatdanam Hudaýyň gazabyna halkyň gazabyna giriftar bolarsyňyz. Şol alamatlaram görünip dur indi şu biziň raýatlarymyzyň edýän çykyşlaryna. Siz indi bu çykyşlary basyp ýatyrybilmeýäňiz. Siz ýa-ha halkyň aladasy bilen bolarsyňyz, ýa-ha şolaň kanuny hukugyny gorap şoňa hormat goýarsyňyz, şolara mümkinçilik berersiňiz bir adam ýaly ýaşamaklary üçin. Ýa-da siziň ykbalyňyz gaty aýylganç çözüler. Ýene şoň bir alamatlarynyň biri, ynha, dek öň gün, on bäşinji awgustda Maryň merkezindäki, Mary şäheriniň merkezindäki Bitaraplyk köçesiniň on, on sekizinji nomerinde ýerleşýän söwda merkezinde raýatlaryň tuzuran gohy boldy. Galmagaly boldy. Nähili? Ynha, şu taýda Turkmennews neşiri şo barada suratam ýerleşdiripdir. Şu taýda näme bolýar? Şu taýda şu söwda merkeziniň içindäki dükanlar adamlara harytlaryny aldyrjak bolup, lotereý oýny geçiriljek. Ine, bizden haryt alsaňyz, şunça manada durýan harydy alsaňyz, biz size lotereý berjek. Soňam ýakyn wagtlarda ine plan güni lotereý oýny geçiriljek. Şonda-da birgiden sowgatlar utuşa goýuljak, oň içinde hatda maşynam boljak, ýeňil maşyn, bir giden gymmatbaha zatlar, telewizorem boljak, holodilnigem boljak. Ine, siz lotereýa alyň da oýna gatnaşyň, biziň ine dükanymyzdan zat alyň, hemem biz size lotereýa bereris diýip, adamlara lotereýa paýlaýarlar. Shu zat, haryt alandyklary üçin harydy aldyrýarlar. Soňam On bäşinji awgustda şol lotereý oýnunyň geçiriljek güni adamlar gelýär, müňlerçe adam gelýär. O tak ol söwda merkezine ýaňky belent belent atly söwda merkezi hem dynç alyş merkezi ullakan bina ol. Şoňa adamlar ýygnanýarlar, gelýärler indi lotereý oýnunyň geçiriljek güni bolup lotereý oýny geçirilenok. Adamlary aldapdyrlar. Adamlary öz ýaňky harytlaryny satýarlar, alary ýaly edýärler şo lotereý oýny üçin. Dört müň töweregi adamam ýygnanýar, gelýär welin, lotereýa oýny ýok. Adamlaram gahar gazap münüp, ýaňky söwda merkeziniň içine girip, ýaňky dükanlary şolary aldap, şo lotereýa satan dükanlaryň gapylaryny urup-weýran edip başlaýarlar. Ynha, şol kadrlardan biri Türkmenistanyň öz içinden marydan ine maňa gelip gowuşdy. Ine, şo kadrlaryň birine serediň, ynha, şu taýda şol ýaňky söwda merkeziniň bina gapysyny gapylarynyň birinde jemlenip duran adamlary görersiň. Ine, serediň.

Ine şu taýda gören adamlaryňyz şol ýanky belent diýlip atlandyrylýan söwda merkeziniň girelgesinde dur. Ýöne girelgesiniň ýokarsynda seretseňiz, şu taýda Goşa Gumry toý mekany diýip ýazylydyr. Ol girelgeleň biri şoň üsti bilen girilýär. Ine men şo suratyny görkezeýin. Ynha, esasy söwda merkezi şu ine. Şo Maryň merkezindäki Bitaraplyk köçesiniň on sekizinji jaýy şu ine şu belent atly söwda merkezi, dynç alyş merkezi. Ýöne ýaňky gören kadryňyzdaky şuň bir ganaty, ine şu pes ganaty indi şu. Ýaňky Goşagumry atly toý mekany diýlip atlandyrylýar. Şuň şu gapysyndan girip, soňam şu söwda merkeziniň içine girip bolýar. Bu taýda-da gapysy bar eken, esasy gapysy, ýöne şo gün ýapyk bolany üçin, bular bu taýdan ýaňky Goşagumry atly toý mekanynyň gapysyndan girip, soňam söwda merkeziniň şu dükanlaryna girýärler. Indi bular giren soňlar näme edýärler? Ene ýene bir kadrda şu indiki kadrda serediň. Şular ýaňy giren wagtlary şu taýda gapylary ýapyk duran dükanynyň gapysyny urup döwjek bolup durandyrlar. Serediň gysgajyk bir wideo. Ine, görýäňizmi, adamlar? Şo taýda şu dükanyň gapysyny ýenjip şolar bar-a, urup, käbirlerini açypdyrlar. Açyp, içindäki harytlaram talapdyrlar. Şo-a ýaňky-ýyl özlerini allan dükanyň eýelerine şeýdip jeza berýärler adamlar. Ine, şo etmelis hem, gynansak-da, ine, şu bikanun çäre. Ýöne, bu bikanuna sebäp bolan zat näme? Bu bikanunlyga sebäp bolan zadam bikanunlyk. ýerli söwdagärleriň eden-etdiligi. Bularam häkimiýetlerden görelde alýarlar. Häkimiýetler edenlerini edip ýörler. Häkimiýetleriň özleri ýaňky ýaly söwdagärleriň üstünden häkimdarlyk edip, şolaryň üstündenem edenlerini edip ýörler. Olaram görýär, hä, bular-a biziň üstümizden şular ýaly zat edýärler. A bizem özümizçe özümizde tabyn bolan ýaňky öz müşderilerimiziň üstünden şolar ýaly zat edeli diýip, her ýyl oýun oýnaýarlar. Ahyrsoňy adamlaryňam sabyr käsesi dolup ýaňky ýaly çäreleri bolup başlaýarlar. Öň ozalky bir gepleşiklerimiň birinde aýdyşym ýaly, hyýanat hyýanatçylygy döredýär diýipdim. Ana şol bir edilen hyýanatyň özi ahyrsoňy bumerang bolup, şu hyýanaty eden adamlaryň özüne gaýdyp gelýär. Şoň üçin şuň özem adamlar, indi şu taýda şo bolan ýaňky gozgalaňdan soň birnäçe adamy äkidipdirler organ işgärleri. ýaňky başbozarlyk edenlerden. Olaryň ykbalynyň nähili çözüljekdigi belli däl, ýöne organ işgärleri siz hem üns beriň. Şuňa sebäp bolan zat näme? Eden-etdilik. Şo söwdagärler adamlary oýnap, olara ýalan lotereý satyp, soňam şol lotereý oýnunda oýnadanok. Wada berlen oýun geçirilenok. Wada berlen sowgatlar berilenok adamlara. Adamlaram özlerine şolar ýaly daraş daraşylmagyna protest bildirýärler. Öz namyslarynyň şolar ýaly basgylanmagyny isleýänoklar. Dogry edýärler. Soňam ana şolar ýaly metodlaryň üsti bilen hem öz protestlerini bildirýärler. Şu eden etdilik şu gidişine gidip otursa häkimiýetleriň derejesinde. Siziň hem görjegiňiz şudur adamlar şu gün söwda merkezinde şolar ýaly gozgalaň tuzduran bolsa ertir häkimiýet edaralarynda turar şol. Häkimiýet edaralarynda turar, turmaz diýmäň. Hiç haçanam adamlar şu diktatorlar öz döwründe, gozgalaňlaň pidasy bolan diktatorlaram bolar öýden däldirler. Ýöne şo zatlar bolandyram, bolaram, ýene-de bolar. Şu kanuna laýyklykdan sypar, öýtmäň Türkmenistanyň häkimiýetleri. Türkmenistanyň halkyna mal ýaly garaýansyňyz, näme etsek bolýa, bulaň çydam käseleriniň çägi ýok, bulaň sabyr käsedeliniň çägi ýok, şoň üçin biz hemme zady etsek bolýa diýip düşünýän bolsaňyz, ýok, ol çişip barýa. Çäksiz zat däl. Şo çäksiz bolup görünýän zadyňam öz çägi bardyr. Şo çäge ýetende ýarylýandyr ahyrsoňy. Şol ýarylyş hökman bolar, şoňa ýetip barýar. Size-de duýduryş bar. Şol alamatlaram görnüp dur. Şondan, şu alamatlardan sapak alyp, netije çykaryp, düzelmeseňiz, halkyň aladasyny edip ugramasaňyz, kanuna görä hereket etmeseňiz, adamlaryň mertebesine hormat goýmasaňyz, gowulyk bilen gutaranok şu zatlar. Gowulyk bilen gutaranok häkimiýetler. Raýatlar sizem aktiwligiňizi bes etmäň. Şu zatlar netije eýýäm berip dur, geljekde näçe güýçli, näçe tutanýerli hereket etseňiz, öz kanuny hukugyňyzy näçe tutanýerli talap etseňiz, şonça-da üstünlige eýe bolarsyňyz. Şonça-da siziň diýen zatlaryňyz ýerine ýetiriler, şo zatlar gögerer. Onam ine görüp otyrsyňyz. Şoň üçin duruş ýok, togtamak ýok, adamlar hereket ediň. Hukugyňyzy talap ediň, öz mertebäňizi basgylatmaň, siz ynsan, siz adam ozaly bilen. Ikinji bilen siz şo Türkmenistanyň eýesi, siz şo döwletiň eýesi, siz. Häkimiýetler diýilýän adamlar Hökümediň işgärleri diýilýän adamlar, olar siziň, size hyzmat etmeli adamlar. Olar siziň üstüňizden agalyk etmeli, siziň mertebäňizi basgylamaly adamlar däl. Olar şeýle düşünýändirler. Emma kanun boýunça, ozalelewedinne döwlet diýilýän zadyň özi döredilende, şolaň ýerine ýetirmeli borjy halka hyzmat etmek. Halka hyzmat etmek, ýene bir gezek gaýtalaýan, şolaň borjy, halka hyzmat etmek, size ýaranmak, siziň göwnüňizi tapmak, sebäbi olaň hemmesi siziň salgydyňyza otyrlar. Olaň hemmesi ýalýaglar siziň salgydyňyzdan ýal iýýärler. Şoň üçin hem size hyzmat etmeli, siziň gadyryňyzy bilmeli olar. Gadyryňyzy bilenokmy, şony bildiriň. Gadyryňyzy biler ýaly ediň. Şu günlük çenli meň aýtjak zatlarym şulardan ybarat. Biz häzirki soňky bolan wakalary yzarlamagymyzy dowam etdireris. Hemem sizi geljekki ýüze çykjak wakalar bilen hem, täzelikler bilen hem tanyşdyrarys. Şu günlükçe üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň.